So yn lle wneud y norm efo'r mints, o'n i'n trio meddwl am pethau gwahanol. So da ni am wneud um, beef keftas, rhywbeth debyg i koftas, lamb koftas, um, type o Moroccan dish. Um, so reit sydyn, syml i wneud. Um, so, y fan hyn, mae gen i fi, dwi'n gwybod sylwyd mae gen i fi mints uh, yn y bowen, a wedyn dwi'n ni

Sa rhywbeth tebyg sa chi'n gallu iwsio os na ti'n gallu cael gafael ar hwnna? I fod yn onest efo chdi, mae ma y siopa mawr yma, maen nhw'n gyd yn gwneud rhyw mixtures gwahanol wan. Yeah. So, sa chdi'n gallu gael, sa chdi'n gallu gwneud o'n Mexican, sa chdi'n mm. gallu gwneud, mae ma gen nhw Mexican rubs, mae gen nhw um, Cajun rubs, so chdi gallu rhoi be bynnag ti isio yno fo, dwi licio ras al hanout, a ti yn gallu brynu fo yn bob man. Ah, no. Ond hefyd, mae'r um, ras al hanout, fe ti brynu bob spice yn individual o'r siop hefyd. Ah, reit, okay. So, mae'n reit handi fo. So, neu sausage bach a roed o ar y stick. Um, da ni'n mynd i fan hyn. A dwi'n dall bod ti'n bwrw fo chdi heddiw, so yn yr popdyn i'r grill ti'n mynd i wneud nhw heddiw, ond mae modd wneud hein ar yr barbecue fyd, does? Dyna fideo.
Mae hein yn ideal yn y... Uh, pan mae'n hael tu allan. Ti'n fe, mae wedi bod yn hael am y pedwar wsos dwytha fe. A da ni'n neud hyn heddi, a mae... Da ni wedi cael cenllys a bod dim fyny yma. Da ni wedi cael tywydd Cymru yn Lloegr.
Yr wyl fwyd yn cyrraedd, cyrraedd chi. Er, mae rai fi ddeud, i'r wyl fwyd, oh. touch wood, yeah. hyd am bum mlynedd a da ni heb gael cawod yn ystod yr wyl eto. Na, dwi, ond dwi wedi cael diwrnodau gret yn gwylwyr gan arfer fe. A gweld gymaint o cynnyrch gyda ni gynnig yn, mm. yn Cymru, mae jyst Mae'n unbelievable, ti'n fel. Mae gen i ma pobl gret allan. Ti, ti cerdded rownd gwylwyr Gynarfon de, a mae, ti, ti just mewn o'r o beth sy ar gael, ti'n fel.
Yeah, a dwi'n meddwl bod lot o bobl ar y funud dan yr amgylchiadau lockdown hefo chynnyrch a falle mae lot o bobl dwi'n meddwl ar y funud yn mynd nôl dydy, Um, dwi'n gwybod bod ni'n un sydd wedi mynd nôl i brynu cig gyn y bwchar yn iawn, yn hytrach na bod yn ddiog a wneud o'n ganol yn siopa wythnosol ni. Um, so, yr un peth efo llysiau, dwi'n defnyddio cwmni lleol. So, to, mae'n amlwg mae angen i bobl sbio ar hyn a gweld o'n gyfle er mwyn cefnogi'r busnesau bach, achos wrth gwrs, nhw sy'n mynd i stryglo i ddod allan o hwn. Da.

am ryw, ryw ugain munud. Mae dibynnu faint o fawr y ti eisiau sausage chi.
Um, Wyt ti'n rhyw fath o lew anyn nhw o gwbl ta jyst syth mewn i popty neu ar y grill? Dwi ddim, oherwydd mae gymaint o spice yn fydde, mae gymaint hmm. o... Yn ymwedig yn defnyddio um, y cynnyrch dwi'n defnyddio y cig eidio. Mm. Mae'r ma percentage o'r fat levels yn dan efo, so ella fysa chdi eisiau gwneud um, chydig o oel, olew os ti'n defnyddio cig o'r siopa mawr a chwarchnad a bethau fel Ond efo cig lleol o ffermydd, maen nhw'n caru am beth maen nhw'n gwneud. So, ti'n gwybod, maen nhw'n ma ddigon o bethau fel allan o'n lyflu. So, ti'n gwybod, maen lot o olew. wedi dod allan o hyn. So yna mae angen rhoi dim olew extra yna fo lle. Na fo, ie. So dwi jyst am rhoi ein ar y plat. A wedyn, wedi gwneud hyn yn barod a rhoi mewn rhewgell, um, a jyst tynnu allan pan tisio a ti'n fel Yym fedri di serfio nhw efo salsa, dwi'n serfio nhw efo tzatziki. Fedri di wneud salsa, fedri di wneud rhyw cucumber ellis, serfio nhw mewn pizza breads, lot o bethau gwahanol fedri di wneud efo nhw 'lly.